Shonan tur, bo nochi, bo nochi, bo nochi. Welkom un bia mas den Pika Pika Talk Show su niue seisun. Awe nochi nos ta bai kuminsá ku un tema hopi interesante, hopi spannend ku yama dòbel identidat. Sigur sigur, pero promé ku nos kuminsá ku esei, shonan, Mi kier a anuncia cu nos piscadónan cu tabata pegá mas cu un aña y mei na Venezuela, danki Dios nan a yega Kòrsou. Sigur sigur. Keda pendiente pasobra nan tambe, e piscadónan ei, tambe lo ta bai ta den Pica Pica Talk Show pa nan bin conta nan historia, nan experiencia, loke nan a maca mei na Venezuela. Dus keda pendiente. Pa esaki, nos lo bin ku esaki despues. Nos ta laga e piskadónan aki reuní ku nan ser kerinan, deskansá, bin bai, pasobra ta basta kos hendenan aki a maka mei. Anto despues nan ta den Pika Pika Talk Show. Dus laga nos kuminsá mesora ku nos invitado djawenochi. Nos invitado ta Marlon Hoy. Werkelijk ta Marlon Hoy Laga nos mancera conoci cu Marlon Hoy. Marlon, bo nochi, welcom den Pika Pika Talk Show. Bo nochi Rita. Cuanto tempo pasa bo tabata ta aki den den Pika Pika? Dos mil diesnebe, diesnebe di mei. Dies nuebe di mei. Ok. Awel shownan, mi sa si bosnan ta kòrda e temp ei, e tabata bou di e nòmber na mesa. Marlon Hoy ku su ruman Moe tabata den na mesa. Nos ya kaba tin dos aña ka pasa, anto awe nos ta ban konta kiko a pasa den e dos añanan di tempu aki. Ken ta Marlon hoy, Marlon? Ya, ami ta Marlon hoy. Si, mi ta Anto- mira, nan di, nan di. Sí, nan di anto. Anto, ya, mi ta ocho amo muhé. Awa cu mi pia ocho no tei. Di con bo pia ocho no tei? Ahm, om heel eerlijk te zijn, e situatie ki tin bia, denk dat nos dos tin problema con te otro. Anto, heel toevallig, El a bolbe inconoce otro otro vez vlak for de uitzending. Anto no a dis Didi bin mi so. Pues ke mi a tuma e kos asina serio ku mi dis di ku mi mes a dis di ku mi ke bin mi so. Ok. En mi duna un splikashon over di e kaso ke. Kiko ta e problemanan ku abo tabata hañá bo den dje ku ta trese konflikto entre abo ku bo ruman moe? Ke men bosan ta un tweeling Te wei eig en prisipo pasobra e tweeling ta konsistí di un ruman muhé, un muhé un hòmber. Awor ken ta mayó? Mi ruman muhé. Bo ruman muhé ta mayó, anto abo ta di dos. Ok, kiko ta e problema Marlon? E problema ta ku for dia ku nos a nanse Nan no a konta nos antal di kuantu yu nos ta, anto ta kuantu yu a nasa di ei, anto riba nos kobor ta aki tin bo ta dòbel sero na ami kuné. Anto segun ya mi òndersuk kuma keda vooruit ke ku awe ta ku ora nos a bin Europa, Kiko pasa e ora mi mama tin kuater yu, anto mi mama ya kuater pasport, anto mi ta kere vanaf dag één ku mi mama e pasporte, mi ta kere na ami ta bisa asina, pasobra ami a mak mi asina ku so nan ta kontra mi na sierto instansisnan, overlijdensakte di mi ruman moe, ki dia el a muri òf ke ta tra na bida òf so, pero nunka mi no ta keda Comprende dikon nan ta puntra mi e kos nai. Kla, segun tempu, aña nan ta bai, mi ta pasa nan ta yen kos, anto nan ta bin, kla, nan ta bisa mi asina ki ku, Ik heb geen gouden tand, Ik heb geen tatoeage, Ik ben geen vrouw, mag ik u weggaan? Nan si fort ya. No a sufri ya ora, mas bien e sa di con e ta contra mi cosnan. Ok, mi ta mira akinanan cu Sharlene mooi, ta bo Roman mooi no? Si. E ta bisa, Bon nochi Rita, mi no tey eynan awe pero mi ta wak e live si. Marlon, kico, kico ta e conflictonan ku bo haña bo ku bo ruman muhé. Ya, ami ta kere ku, ya, mi ta pensa, mi ta, mi ta, mi ta mira, mi ta, mi ta pensa dòbel tambe, no? Mi ta pensa pa ami, mi ta pensa pa e tambe, ku no ta bai pa basta ku di dor òf nada, pero tabata e kuando ta traha ku e tambe, pasobra dikon? Paso. Kue ora ku nos a bini a sa ku tin un otro hende ta kamba ku e mesun BSM ku mi ruman me ser den su pasport òf ki fout e kue a tuma lugá ei? Ya, mi ruman mue ta biba den Soestermeer basta un par di aña kaba. Anto ya, awor ku el a mira en bèrdat ku su mes wowonan ku otro hende ta kamba ku su mesun BSM ku mi a rònt, mi ta kere ya e kos ta traha ku su mente tambe, anto kue ta buta nos bòs den otro? Okey, e, pero, um, e, akinan na e, Licia, Licia Chacuto ta bisa ku um, audio ta poko abou. Por ta? Si, um, laga nos sigui, pero mi ke men di kiko, uh, um, kiko ta e konfliktonan ku bo haña bo kuné?

ku Ba kai será. Si, ba kai será, ba kai ku komo dje sinku aña mas. Na unda? Aki na Hulanda of? Na Hulanda mes. Hulanda. Mi por a sa ta pa kiko? Ya, en prinsipio mi ta por kumsa mester a wòkè dikon. Na ban serio si. Yega mi a yega skol, maña mi ku surprise tin na polisnan ta wara mi na skol kaba. Anto e temprada nai e bida ta hasi na dushi, bo por hasi diferente kos. Ami te ainda mi no a haña un polis a grijp mi eenmaal krag pa loke ku mi a hasi. Anto, segun mi te, mi te idenan, uh, después un año men, ku mi tabata den kaba, mai un karta ku sorry ku nan lubidami, anto después di e, e, e lubidamento ei, nan a laga un ora ku verlof. Um, después e verlof ei, un par siman na overplas mi na, na Nijmegen. Ok. Anto, nan a sinti un año men atrobe. Anto ora ku nan sali te dje dena, promé ku ku nan avisa mi, mi mentor a bisa mi siñor, bos no abogado, te mi no tabata sabi dikon lo kontrami bisa mi koe. Anto mi no a staba e stil ku nan lo bida mi pa popi nan. Segun mi ta biba na kas, mi por a haña finansier.

e i a traha e trabou. Kiko nan ta mira ku bo no por traha e trabou ei? Strafbare feiten. Strafbare feiten di. Smokkele, diefstal, witwassen, tanga no sinta p'e pa smokkel tanga i. Anto bo a hasi eseinan? No. Ta ken a hasi nan? Ya, el a gezegd ta mi ruman muhé. Bo ruman muhé? Si, mi ruman muhé. Anto bo ruman muhé ta hasi su kosnan, anto ta abo ta paga, abo ta paga p'e. Si.

Pero atrobe e fout a wordo cometí na unda? Na Corsow? Pasobra boso a nace na Corsow. Cu e wak bon, tur dos tin fout. Gulam e pes Corsow. Sí, pero unda e fo, unda boso a nace? Nos a nace na Corsow. Oké, ma awor na Corsow, riba e geboorteakte, Na pone un number caminda bosan tur dos ta registra ariba dje. Si, na ta eigenlijk en principe bo ser di da number, esey di nos ta completo, pero e antal Si, na no abu tehe riba nos dje. a hopi bia ta bini e e ai, e luna, Si, e fecha, si. anto ta bini e di cuanto yu Sia. cu a wordo di op e dia Si, ey. si. Awo e dia ey cu ta, ki dia bosan ta hasi aña? Shete, ocho, djis, hunzero, tres. Bo ta pa tras dje mes lo bingo uno con dos. Ok, of sero sero. No, sero sero por ta. Sero sero ke keda bin sero sero. Um, un minister di Kòrsou tambe a bisa tambe un bia ku e um, e geboorteakte ei ta un geboorteakte kuane ochonan kuan nan se fregá ku otro. Ja. Anto esei wòrdu mir'é riba tur e papelnan. Probeer warda cu e polis cu tur cona aki, enton foral tambe ora cu Ria miró me su dos yunan, nan a manda e gastunan pa mi. Nan a splica me cu ta ami ta haña ami haña e yunan, cu ami no a tene ni homber. Tambe nan a mak cu ami a raki cu Immigratiedienst dos bia, e dos bia kuma kuma kuma cu ami a raki cu nan mari sigui puntra nan dicon, anto nan a bisa me stinti un coho.

E laga mi bisa e delitonan wòrdu kometé dor riba ruman muhé, anto na mi arestá bo nan ta bisa ma bon un hende hòmber nos ta yanos kuné aki pero fèite ta ta un hende muhé, anto kiko kon nan tabata kontrolá ku no ta bo? Ora bo kai será aki kiko nan ta ta hasi ku bo? E momentonan mi no por defendé mi kurpa pasobra Yahua ta será anunsá, mi no por defendé bo kurpa pero Pa foor iba kaya si, mi ta por defende mi grupo bin bon, so mi mes ta mira kon nan ta para fami hey, ta gebeurd hiri alamal, pasobra ora nan tuts mi sofri den mi en, dos man bo ta sali, anto boforbot ku mi ruman moe tin boot di kiko ta verkeers overtreding ku tur nai, e no ta hensa, e no sa di nada, via ami a ta hensa ku e tin boot, ta bai zolang ku nan no para ami, mi ruman moe no sa kuantu seng e boot ta, òf kon haltu e boot ta, ta tur nai. Pero Marlon, eh, dus, ken tin BSN nummer? Abo of Borumamoe? Ah, mi tin BSN nummer, anto mi Rumamoe tambe tin BSN nummer. Maar uit mij onderzoek veo dat tin dos hende cu un BSN, mi ta bira cu e muchacho tampoco no tin BSN. E tin e tin e buki cora cu tur cos, pero veo mi dat tin dos hende cu mes BSN, significa cu e no tin. Oké, oké, awor, ehm,

Ya, el a sera telefòn den Maria. Anto, te ku tres dia pasá nan a bolbe al mi bèk atrobe despei un kuater luna na ei. Sí. Nan a bèl mi pa nan bolbe ohor mi over di, over di kasa ei. Ok, a kena nan ehm, Francesca Martine ta bisa hopi ingewikkeld. Sí, a mi ta haña konsegí un kos hopi inkreibel Bizar, pasobra ya, nos ta bibando den un mundu digital. Anto, bo mes sa, awor aki tur, tur gobierno ke controla tur hende, si bo bai links nan sa ku bo bai links, si bo bai reks nan sa ku bo bai reks, ku bo bula waya tambe nan sa ku bo bula waya, awor ta kon Nan lo por mira cu, um, epa, aki nan a tin un fayo cu nos tin cu drecha. Anto, ki, e, e, gemeente Rotterdam no ta dreche? No. Si nan lo dreche, nan, nan lo, nan lo haci nos idea. Mi mester fei dos mil diescint mo pera mi cas, pa bin cas me mi. Tur cos, mi kema hernda bai cu tur cos, las un cos riba mi cas. Te algu mi no sa ta ken a haciele, nan no ke duna mi splicacion over di esey. Ora mi bai gemeente, Anto si ta trat e di dos dia ku nan a manda mi imigrashediens, si ta e nan no e tende ku anto ora ku nan sigui puntra nan dikon nan ta buta mi, nan te kementi manda mi na imigrashediens, anto ora nan a splika mi dikon. Anto nan di ku mi sigui nan ta kome ta dikon gemeente Rotterdam ta buta ami kementi sali manera di direkshon di imigrashediens. Yep. Di ora ku nan a bisa mes tin kita kamba op e manir zain bo ku si bo bou bo mes om pa di homber bai muhé bo ta suma ta bai kai na un pas dins. Awo mi ke mendi manera manera Esther Reines ta bisa dikon nunka bosnan dos no a bai atendé e asuntu aki huntu. Ok. E promé instansianan e promé añanan na tur Bo bisa un bintesei ku Misha ta aña zeker mi ta bezig ku kos aki. Hopi hende kere ku ku ta koe kens mi ta papia. Sí. Anto asta ma mel nan mel mi an dos bia na Delta anto ma e dos bia onafhanklik spigeater. Serio? Bo bai resulta te na Delta? Sí. Dikon? Mi di bo kere ku tu kos. Pero dikon nan manda bo Delta? So nan ke mende mi ta papia koe kens. Anto ke kos ta ku. Ora cu e laster bia cu me haya e, e, e, cu me haya e amel cu hentu bay enan, e Sí. ta, en principio, nan a lock mi enan, paso mi mes no tabata sa kico nan ta bezig cu ne, paso me haya un yamada di un meneer, ante e meneer a bisa mi, el a comand'é cu mi ta busca un yudansa, mi di sí, el a bisa sí, sowieso, so mi ta busca yudansa, a bay den gesprek cu e meneer ey, ah, el a cuminsa sintí otro siman mi tin

Warami Marlon, mi ta haña melding ku nan no ta skuchando bo bon. Randy, ta kos ku bo ta na altura, kos ku tin ku wòrdu reno. Solushoná? Ehm, sí, personanan ta bisa nan no ta tende morlòn bon. Ok, anto ya, ta nèt esei ta un parti hopi, hopi importante, e verhal ku Marlon ke kompartí ku nos awe nochi, shownan. Dus, ehm. Awel, e cosa ki mi ta hañel e hopi, nogmaals, hopi bizar, cu um, algo asina aquí por ta sosode cu dos hende, anto hende grandi. Um, pasobra, loke mi a comprende, Marlon aquí, uh, hasta Marlon tin yu, anto no coi loco, basta yu. Dus Marlon ta hopi actief awor mi ke men di eseinan tambe tin cu wordo registra awor bo ta traha yu yunan ta wordo registra ma tatan ta registra niun caminda esta baina awor mi ta spera mi ta spera cu awor aki nos nos telebidentenan por comprende bo mas mihor. por pa pa mas aclara e asunto aki ken ken ta wordo identifica abo of bo ruman moe? Abo pero ta con Ta kon por ta ku bo no por yega na un kas, bo no por tin ziekenfonds, bo no tin nun dje kos nei? A ta bo a ta bo ta registrá? Ou ta dikon bo no por bo no por yega na un kas, bo no por bo no tin ziekenfonds, bo no tin nada? Anto ora di di di un but si nan sa di aña bo. Wow, e cos aki ta hopi bizar. Pa, pa, pa cosnan cu normal un hende mester pa biba, bon ta existi, pero pa buta keseynan nan sal, bon, bon, unda baña bo? Well, well. Awo, uh, uh, con, con bo ta deal cu e cos aki, Marlon? Ya, last time nan ta bira mas difícil. Sí. So, mi ta mira e claridad, Ujú. pero e gemeente Rotterdam, cu um, Antelenhuis, bijvoorbeeld, Sí, nos tin un bai na e punto di Antelenhuis. Antelenhuis tambe, mi ta kanando casi dos pa tres aña, mi a bai den gesprek cu nan, mi a bai mustra nan tur cos cu lo ta pasando den dje, um, e geboorteakte tambe, anto e effect tambe riba e, um, e geboorteakte ei. Ya, meskos ku e hulandesnan aki, mi ta wòrdu van de kast na Domingo stuur. Anto, sin mudansa, anto ke tur bai nan ta primiti mi sierto kosnan, anto ku nan no ta kom na afsprak na nan. Anto, ya, mi ta dil ki kos na ki, ya, mi ta kere den Dios tambe, den mi mes tambe, fe den mi mes tambe. Sí. Mi ta tene mi mes tambe trankil. Anto, ya, mi ta bisa, mi ta bisa, mi tin un palabra mi ta bisa, mi ta kura mi mes. di keda resto no bai neafi mashado bi ku nan perea tin bia e kosnan ei bon por dominá nan Sí. so ora mi ta sinta ketu den anochi nan no modo bisa mi ta bisa neki ya mi tambe ke tin kontak kan esal di manera ku mi yunan na Ujú. kas den mi kas Claro. ya ku mi no mester bai am bishta na kas of tras pra ku mi mira mi yunan Komo tin mi tambe ke tin mi mes kas pa mi por ontvang mi yunan na kas. Anto ya mi ta Aki spera, mi ta spera ku ya Antele Hais tambe hasi algu pa mi pa sali for di e problema aki. Ok, eh, aki nanan, eh, aki nanan Marlon, eh, bo ruman Moe, Bo ruman muhé ta bisa, Tur hende ta yòn, kabes habrí, mi kosnan ku m'a hasi ta ta koi binti aña pasá, nunka m'a ben ta falta riba mi ruman hòmber. Pasó tur hende por mira e fershel den nos dos, ta un muhé i un hòmber. Pero, ya, si bo mira, mi ke mendi, ya. Nos tur ta yong, pero nos nos tur no ta nos tur hasi cos cos di cabes abri manera bo mes ta bisa, pa mi ta bisa ok si bo mira cu haciendo esakinan ta perhudica bo ruma homber ya logisch mi ta bisa mi por be laga mi ruma homber ta paga Pa mi erornan, mi kosnan di kabesa bri. Òf mi ta mir'é ferkeert. Mi ta mir'é robes. Esei mi ta haña ferfelu. Bo komprendé ke men, ya, akinana atrobe, en bèrdat, huntu ku nos shonnan, mi no a nombra esaki, e kaso akí, dos aña pasá nos tabata huntu ku Humphrey Humphrey Koeman, ku Humphrey Koeman, Humphrey tambe tabata hopi, hopi envolví ku e kaso aki. Humphrey tabata e parti ku um a yuda Marlon ku skibimenti karta, manda karta aki, manda karta ayá. Anto manera nos a hasi tambe, nos a nos a benader Casi coshou, caminda e tempo ei Anthony Begina tabata e volmachta minister. El a priminti cu e lo bay dunu man cu e caso aki. Inmiddels, ya, nos manera nos ta usa, Anthony a retira, e no ta volmagte minister mas, anto el a notifica mi cu e ta laga e caso den man di Rutshel Martina, cu ta un colega di dje. Nos a bishita cas di Corsou, ami, E Marlon, tanto Marlon su ruman muhé, plus. E Humphrey Koeiman, Nos a bay haci un bishita na casa di Kòrsou pasobra nos ta tin un cita caminda nos a sinta. Marlon, Conta nos televidentenan kico a wòrdu papiá, kico nan a keda di haci pa bo, pa bosonan. Manera Martina ya a buta riba papel cu e ta bay sora pa mene es esta, mi fabor ta act di nobo. Ey no ignorando, no a tuma contact cu ne, pero el a tene contact cu mi si Baxter, cu un tiki ta traha mi, cu nan ta e portatil druk. Sí, sigui bo. Anto ku e lo permití mi pa mi haña un sikiera un kas wen di Biblia dje. Si ta pa mi, pa mi ta mas importante ku e gebod ta acht. Um, ya, e lo permití nos tambe ku e debe konversá ku su koleganan ku e ta ta presente den e otro e otro kamer, pero sonder resultado. Nan ta torná i yama bo so ya tin un hende ku bo bisa ku bèrdat e ta bota aki probes. Nan ta ora ei bo mistake lo mi lo mi ta yena aserka ku dor di e ta bota aki ei ya e effect ku e ta duna ami den mi vida asinaki na Hulanda. Ya, pero nan ta bisa ku e poema ta siña ku Ana tin tur kos ta dia, anto Ana ta onderzoek esaki, anto e manera ku ei ta ta wòrdu a bin tende oca esakinan. Pues ke nan nuhende no por bisa ami ku e geboorte acta ei no tin efèkt loke ku ta pasando ora aki. Pasobra ke tin efèkt. Oke, Manolo, bo ta kòrda tok e luna nos a bai e aña di Cáncer Cofeu? Duna cheka otro numero sa. Lei lo cuminsamentu di augustus. Augustus si. Corecto. Si. Anto yo na na mesa mi a invita Roetson Martina pa e teni awe. Den Pica Pica Talk Show pa conta nos E desaroyonan en cuanto e caso naki di e rumannan Hoy. Rutsel a manda mi un mail bisando mi cu nan tine e famoso palabra bo mes sa druk druk cu e no a hanja chens di puntra e volmaakte minister cu tin actual, ku um kiko ta kiko anto si e tin magi tei den Pika Pika Talk Show. Ami a kontestele ku um mi ta haña yammer si e no tei presente, mi ta haña masha lamentable ku e no tei, pasobra mi ta bisa ta un momento pa mustra pueblo aki na Hulanda, nos hendenan, Pakiko kasi Kòrsou t'ei. I un bia mas, niun representante di Kas di Kòrsou. Yammer genoeg. Dus, Marlon, ta bo mes tin ku dòp bo bountjesnan, manera nan ta bisa na hulandes. Awor, ba bai. Bo ta tin bo abogado. Kiko bo abogado a bisa bo? Mi abogado a solisitá e kasnan ku ta kanando ora aki na Hulanda aki nan. El a ba nos a bai duna klag. Tambe nos a bai klag na Ilan Stad Aan for ta mira kikos kon e problema ku ta den otro. Ya, e ta bezi ku e kas ku ta hende na Ilan Stad. Anto bo ta bibra aiba.

Bo pidi p'esnan di nobo ora ku e p'esnan ta pas ku bo? Òf e p'esnan tres hopi problema? Nò, mi problema ta hopi mas grandi ku e koloka ku nan ta eis. Tje! Nan ta mas mester a keda straña ku nan a bai e p'esnan dos bia. Pues mi abogado a bai den hopi bruk.

Bo ruman moe, bo piochi mehor dicho, pasobra bo tin mas ruman moe, mi no a bisa ku mi ruman tin ku paga, mi ta mira e kosnan manera nan ta pasa, ami no ta ei pa mi defendé mi kurpa.

Despues di un pas di tempu mi ta haña mi ku un papel di komo Israelino. Anto kil dia ora nan ta bai Ecuador ku onverwacht. Anto a un te hende ku por kòrda mi number telefòn pa mi por bèl mi hendenan na kas mi si nan den kil tal tal kos a pasa mi. Justamente mi ta afan ku tòg di e polisnan pa nan mes bai duna nan un notisia ku mi ta será. Pues ta hak so mi ta overeen ke ku nan bai haña sa pa nan kende mi hendenan ya ya mi tin mi tin miti bafó kawa pero.

Bo ta bisa e kos, mi ke menti e, e, si bo ta kometé un delito, anto bo ta mira ku ta bo ruman ta será pa un delito ke no a kometé. E ora esei bo ke pensa, a no, mi tin mi yunan ke mi mi mester keda kas pa mi yunan, pero ta bo kometé delito. Ora bo ta kometiendo delito anto bo ta kòrda ku bo tin yu, ku bo por bai será. No, esei ta hende ku bo manda. So,

Ya, e ta spant pa mi. Sa kon mi por spliká di gosi? E ta sintié nervioso bin di Ante Televishon, pero bo mes a mira di a pasá dos aña pasá e mes a gevi tur ku tur e kosnan ke el a hasi aki. Anto helas, yammer, mi ta hopi yammer paske no por ta sinta ke nan ken boli bisa bo e kosnan ku e mes a hasi ku aña aparte. Esei ta keda e afspraak. Anto ya, di a yega, ma e bia pasa, ultimo ora no por pa entera e bini. E keda kibra bia, pero bo a oblige'l e bini. I awe, ya bia pasa, e dia ku nos a sali fekansi ku João pa bisa ku no bo ta e presente, pero atrobe, ya, bo no teni awe. Mi ta haña hopi yamber pasobra wak Esha di, Mi tin nada contra bo, sigur cu no, pero mi ta bisa, como steun pa bo ruman homber, bo sa mester ta uno pa steun, pasobra bo sa nan a ser casi uno, pa steun otro. Y bosnan tin cu bini cu un solucion, sigur sigur. Aki na nan mi ta haña señal Ku nos ta bai un brek komersial sho nan, anto un bes nos ta bèk nos kit pasobra nos ta ei un bes bes bèk.

Parti habrí di e e banki. Di mei ora te ku un ora bo pasinta te ora ku e dam baha. Tuma kontakto ku mi na Kòrsou seis seis unu nuebe nuebe sero dos.

E tratamentu aki nos ta yam'e steaming. Mi no ta duda ku bo no a yega tene di Peach by App.

Pa no tin exposicion di e parti intimo, bo ta sinta, anto e cliente mes ta busca e parti habri di e e banki, di mei ora te cu un ora bo por sinta te ora cu e dam baha.

E tratamiento aki nos te llama steaming. Mi no ta duda cu bo no a yega tene di Peach by App.

Sí, Sjonan, nos ta bèk, nos ta bèk. Um, despues di e reklama blòk aki, anto awor aki nos ta ban sigui, nos ta ban sigui ku e kaso di dobbel identidat. Mi ta mirando ku um, awor aki ta bini un atrobe, un um, iritacion, rabiamentu entre e e dos rumannan aki. Anto, ehm, ya, eh, Sherlyn, mi ta puntra bo, dikon bo no tabata tei awenochi huntu ku bo ruman? Pasobra ora bo tabata sa dje programa, bo a bisa mi ku lo bo tei.

Seis ota bati, siete ota bati, e no a bel mi, si mi di ki no. Mi ke por trasi un. Ok, e Marlon, kiko pa bo ta e kos di mas erg e, e ku a pasa bo? E kos di mas. Um, akinanan, um, Marel, nan ta bisa sonido ta malu mes awor. Ta awor ke ta mas pio.

Ku bo ta ketu bai, ketu bai den dje. E kas di mas èrg ta Miguel. Komo a pèrdè. Pasobra ku bo e wak bèk, bo ta bisa asina ke si bo lo kai será, Dios sa kon lo mi ta awor aki. Pasobra dor ku e ma kai será tene yòn ei, e kos ta keda otro lugá. Polis i Zaka, Zaka i bisa bon, Anton. Despues di m'a erga ta cu mi ta perde mi autonan, anto e di laatste auto cu na di kita, na di repara tur tur tempo na e auto cier, anto e caso ta taba caso di over di corriente auto cier rijbewezen, ta mi di tampa na tin rijbewezen.

Ok, ok, e ta bayendo robes. Anto ki bo ruman a bisa bo? Ah, mi no a stip dos nan, mi no tabata bunan ku mi ruman. Mi ruman a bisa e si ku nan ta kitando outo ku kimi pa motibu di korimentu di outo srevo lo es, i tur ku nan e kore aki. Nogmals, mi ta defendé kiko e por hasi, e no por hasi nada. Ya, ya. Mi ta kere Marlon, Nos tin ku bai haci e programa aki di nobo. Pasobra, ya, nos hendenan ta bisa ku e geluid ta hopi malu. Anto, technisch gezien, mi ke entrega un programa profesional. Shownan no tuma mi na malu. Keda pendiente, pasobra nos ta bolbe bini ku e programa aki di dobel identidad. Mil disculpas! Pero keda pendiente. Rita pika pika lo te ei bek. Bon, alfast un bon siman. Keda pendiente mi te ei bek. Ku Marlon hoi, anto e ta bin konta historia, anto bon sa nunka por ta ei biaki si e ruman muhé lo ke t'ei. Bon, danki.